Iň oňat jadygöýler başga hiç kimiň düşünip bilmejek zadyny üýtgedip bilme ukyby bolanlardyr. Ýöne olar gudrat görkezer ýaly hakyky jadygöý däl. Olar hem biziň ýaly ýönekeý adamlar. Geliň onda, ol hileleriň nähili edilendigini bilelikde analiz edeli. Bu jadyly hile örän meşhur bolup, Ýewropanyň we Amerikanyň talant ýaryşlarynda görkezilip, adamlary haýran galdyrýar. Käwagtlar tomaşaçylary gorkuzan wagtlar hem bolýar. Bu jadyly hileni ýerine ýetirmek üçin örän güýçli bir fokusnik bolmak gerekli diýip düşünýärler. Ýöne hakykat beýle däl. Munuň arkasynda ýatan hile örän ýönekeý. Elbetde ony ýerine ýetirmek üçin öňünden taýýarlanmaly. Ilki bilen palto ýa-da kurtka tapmaly. Emma adatça giýenleriňizden birnäçe esse uly bolmaly. Şeýle hem paltonyň zamokly ýa-da düwmeli bolsa, hilini berjaý etmek gaty aňsat bolar. Galyberse-de, bu jadyly hileni ýerine ýetirmek üçin esasy gerek zat tagtadan ýa-da karton gutusyndan ýasalyp geýilen paltonyň aşagynda gizlenen ýörite enjamdyr. Ol enjamy kartonlardan ýa-da eşik asyjydan aňsatlyk bilen ýasap bolýar. Ol enjamy eginleri we geýimleri deň derejede saklamak üçin palto ýa-da penjekleriň aşagynda goýmaly. Käbir illýuzionistler tomaşaçylardan gizlemek üçin ol enjamyň ujuny ýeňlerine salýar. Galan zat aýnanyň öňünde türgenleşmek. Soň bolsa, tomaşaçylaryň şuňa meňzeş bir zada garaşmazlygy we kelläňizi egniňizden taşlamak üçin dogry pursady saýlamakdyr. Ýeri gelende aýtsak, Käwagt adamlar hakykatdan hem gorkup, hatda gygyryp bilerler. Telewizionlarda ýa-da internetde illuzionistler köplenç käbir zatlary howada tutup görkezýärler. Käbir adamlar bu hileleri gowy görýärler. Mysal üçin, kola çüýşelerini howada tutmak. Jadygöý kola gutusyny barmaklarynyň ujy bilen ýuwaşlyk bilen saklaýar we birden guty titremäge başlaýar we soňra howada ýüzýär. Bu hakykatdan hem pasly bir içgidir. Ýöne ol guty jadygöýiň el hereketleri bilen uçmaga synanyşýar. Bu hile örän köp ünüs we doly gözegçilik talap edýär. Indi munuň sebäbini aýdaly. Şarlar ýaly howada ýüzüp bilýän adaty kola gutusyny nädip ýasap bilersiňiz? Ol gutyny gel gazy bilen doldurmak hökman däl. Köp hililer ýörite gurnalan sahnalar bilen edilýär. Bu hem kadadan çykma däldir. Illýuzionist bu jadyly hilede ýalan barmak ulanýar. Bu hilede esasy zat, tomaşaçylary ünüsden düşürmek üçin ussatlyk bilen bir dogry burç saýlamaly. Fizikanyň kanunlaryna esaslanýan bu hiläni bilýän bolsaňyz gerek. Jadygöý daşarda bir damja ýitirmän, bir stakan suwy tersine öwürýändigini görkezýär. Jadygöý stakany suw bilen ýarym doldurýar. Soň bolsa kartondan bir bölek alyp, stakany ýapýar we öwürýär. Elbetde, käbir suw dökülýär, ýöne suwuň aglabasy stakanyň içinde galýar. Bu mekiriň başlangyjy. Eliňizi silkip, kartony aýyrsaňyz hem suw stakanyň içinde galýar. Ýöne muny nädip etdi? Fizikanyň kanunlaryna göz aýlamagyň zerurlygy bar ýaly. Ýöne aslynda diňe fizika däl. Ilki bilen stakana gowy göz aýlaň. Bu adaty aýna ýaly bolup görünýär. Ýöne beýle däl. Barmagyňyz bilen aňsatlyk bilen ýapyp boljak aşaky diwarda kiçijik bir deşik bar. Muny etmeseňiz suw döküler. Bu başlangyç fizika. Ýöne bu hiläni mümkin edýän başga bir syr bar. Kartonyň beýleki tarapynda. Illýuzionist aýnany ýapýan aç-açan plastmassa tegelegi gizleýär. Jadygöý aýnanyň deşigini barmak bilen örtýär. Şeýlelik bilen, konteýneriň içinde wakuum döredilýär. We hile üçin gerekli ähli zat taýýar. Soň üçe çenli sanap, barmagyny deşikden aýyrýar. Şeýle-de bolsa, ýakyndan seretseňiz, plastmassa tegelegiň suw bilen gaçýandygyny görüp bilersiňiz. Köçe jadygöýleriniň edýän çykyşlarynyň biri çüýşäniň içine onuň gapagyny sokmak. Çüýşäniň düýbünde hiç hili açyklyk ýok. Soňra jadygöý çüýşäniň aşagynda gapagy üç gezek kakýar we çüýşäniň döwük däldigini görkezýär. Soňra jadygöý egilen gapagy çüýşäniň aşagyna sokýar. Muny diňe hakyky jadygöýler edip biler. Ýöne illýusionistler jadygöý däl. Bu hileni edip bilmek üçin dogry şaý-sepleri saýlamakdyr. Jadygöýüň barmagynda gizli bir ýüzük bar. Bu ýüzük hile üçin gaty möhümdir. Ýüzükde magnit bar we metaly özüne çekýär. Başga bir syr, egilen gapaklar iki sanydy. Biri eýýäm magnit güýjüniň kömegi bilen küşäniň diwarynda tutulan gapak. Ikinjisi bolsa, adamlara görkezilen gapak. Jadygöýleriň köpüsi bu hiläni ussatlyk bilen berjaý edýärler. Bu hile Amerikanyň we Ýewropanyň talant bäsleşiklerinde ýerine ýetirilen köp hilelerden biri. Boş agyzdan kart çykarma hilesi örän haýran galdyryjy. Bu ýerde jadygöý boş agzyny görkezýär we kartlary agzyndan çykarýar. Onda muny nädip etdi? Bu mekiriň mehanikasy gaty ýönekeý. Ilk başda göreniňde kartlaryň ählisini goýan ýaly görünýär. Jadygöý kartlary stoluň üstüne goýan pursadyny üns bilen görseňiz, ol çep elinde on ýa-da ýigrimi sany karty alyp, tomaşyjylardan gizleýär. Indi galan hileler iň oňat wagta garaşmaly we sag eli bilen tomaşyjylary nädogry tarapa ugrukdyrmaly, soň bolsa çep elini ýüzüne getirýär, kartlary agzynyň ýarysyny itýär. Derrew kartlaryň dökülmegine rugsat berýär we dökülip barýarka sag elini ulanýar. Jadygöý elindäki duzy ýitirýär we başky eli bilen bolsa duzy howadan çykarýan ýaly gaýtaldan getirýär. Onda muny nädip etdi? Dogrusy bu ýerdeki syr kamerada köplenç görünýän, ýöne tomaşaçylara görünmeýän ýasama bir barmakdyr. Ýaryşmajy ýasama barmagy baş barmagyna geçirýär we ony tomaşyjylardan gizleýär. Soň bolsa baş barmagyny ýuwaşlyk bilen çykarýar. Ýumrugynyň içine duz dökýär we sag eli bilen baş barmagyna giýdirilen ýasama barmagy ýumrugyň içine geçirip çykarýar we elindeki duzlary ol ýasama barmagyň içine doldurýar. Duzy gaýtadan getiren wagty bolsa, ol ýasama barmakdaky duzy eliniň aýasyna dökýär we şeýlelik bilen tomaşajylary aldaýar. Bu ajaýyp maçalka top hilesi tomaşajylary haýran galdyrýan täsin hiledir. Jadygöý duz sepijiden iki sany topy çykarýar we stoluň üstüne goýýar. Indi bolsa eminleriň biriniň elini ýokary galdyrmagyny isleýär. stoluň üstünde duran iki topuň birini eline alýar we gizleýär. Beýleki topy bolsa Eminiň eline berýär we ony berk saklamagy tabşyrýar. Ýaryşmajy Abrakadabra diýip, elini açýar we elindäki top ýok bolýar. Soňra Eminiň elini açýar we iki top hem Eminiň elinden çykýar. Geň galdyryjy dälmi? Onda muny nädip etdi? Bu mekirde maçalkadan ýasalan top uly rol oýnaýar. Ol toplary sypmak we oýnamak örän aňsat. Aslynda, duz sepijiden top çykarmada toplar eýýäm onuň elinde bardy. Gerek zat dogry pursatda toplary elinden gaçyrmakdy. Emin elinde iki top çykarma hilesini hem Emine iki topy birden berdi. Ýagny, onuň çep elinde top ýokdy. Dostlar, haýsy hiläni halan bolsaňyz teswire ýazyň we sosial mediýalarda dostlaryňyz bilen paýlaşyň. We indiki görmek isleýän mowzugyňyzy teklip etmek üçin kanala agza bolup teswirlere ýazyň.